Croeso i ysgol newydd sbon Hafan y Môr a ma' gennai atgofion melys iawn o fod yr ysgol. Felly mewn â ni. Mae heddi yn ddwrnod mowr i ni. I ni yn timlo bod ni 'di cyflawni yym gwaith da. Un cam ar y tro mae 'di bod. Yy, ond o'dd 'yn nhad wastad yn gweud dyfal donc ydi'r y garreg, a dwi yn timlo heddi bo' ni wedi torri carreg enfawr wrth agor drws yy ysgol Hafan y Môr. Ma' tri o blant 'da ni, a ma' nw 'di bod yn myn' i'r ffrydie Cymra'g hyd yn hyn, a ni 'di gweld y ffrydie 'na'n tyfu, a o'r diwedd nawr ma'r garw 'di tyfu gyment bod y sir 'di gweld bod isie ysgol newydd arnon ni. Ni 'di bod yn gweithio am Bron i ddwy flynedd i gyrraedd pwynt heddi, ond ma' bobl yn yr ardal hefyd 'di bod yn gweithio am lot hirach na ni i i i weld yr ysgol newydd yma yn agor 'i dryse. Reit, dwi'n teimlo chydig bach yn nerfus achos dwi ar fin mynd i fewn i stafell Misus Griffiths, y brif athrawes. Dewch mewn! Helo Misus Griffiths. Helo. Alun dwi. Neis i gwrdd â chi. Y fachgen da. Da iawn, gen i ishte a seren aer nes mlan efe. O, diolch. Dwi'n teimlo chydig bach yn nerfus yn yy yn ishte yn eich swyddfa chi. Does dim angen i chi fod yn nerfus o gwbwl fan 'yn. Reit. Yym ma' heddiw yn ddiwrnod hanesyddol iawn. Ma' raid bo' chi'n browd iawn. Proud ofnadw. Dw i'n proud iawn o le ni 'di cyrraedd he- erbyn hyn. Yym, wthnos yn ôl, o'n i ddim yn meddwl bydden ni byth yn ishte fan hyn yn siarad 'da chi nawr. Yym, o'dd pentyrre o bethe a gwaith adeiladu dal yn myn' mlan, ond 'yn ni wedi llwyddo fel tîm, Ni 'di llwyddo i sicrhau bod y drysau wedi agor heddiw. Dwi'n um, hoffi um, bod pawb yn siarad Cymraeg yn yr ysgol. Dwi'n edrych ymlaen i coginio yn ystafell coginio a chwarae gyda plant Cymraeg. Rwy'n hapus iawn bod Ysgol Cymraeg yn Dinbych a Physgod oherwydd gallu fi creu ffrindiau newydd a siarad Cymraeg gyda nhw. Yym, fi'n hoffi yr logo newydd achos mae'n cael y traeth, y môr, y cwch bach coch ar y haul. Dwi'n hoffi y lliwiau newydd achos Mae'n wahanol i yr hen ysgol. Mae sawl un o'r rhieni wedi dweud wrtho i bod nhw'n timlo'n eitha' chwerw bod nhw ddim wedi cael y cyfle i ddysgu Cymraeg. Yym a nhw yw'r rhieni nawr wrth gwrs sy'n awyddus iawn iddi plant nhw i gael addysg ddwyieithog. Dwi 'di gweld newid yn y bobl leol. Lawr yr harbwr ma'n dechrau i'r pysgotwyr, y boi sy'n gweithio'r cychod, boi sy'n gweithio ar y bad achub, ma' nhw'n dechrau rhoi eu plant yn yr ys- yn y yr ysgol Gymra'g, a ma' hwnna'n mynd i drawsnewid popeth. Falle gawn ni wared ar y tag 'na Little England Beyond Wales o'r diwedd. O'dd tipyn o frwydro o'r rhan ceisio ca'l yym plant i ddod mewn ond wedyn unwaith dechreuodd plant i ddod o'dd yr gate 'di agor a dath llif mowr o blant i fewn er mwyn nawr i sefydlu'r ysgol Hafan y Môr. Wel 'dan ni'n dymuno pob hwyl i chi a ma'n ddiwrnod hanesyddol i fi hefyd achos